Олылар, абыстайлар, әбиләр мәҗлесендә ифтарда булганда, кайтканнар да, әлбәттә, бит менә шуның бик матур гореф-гадәт бар, күчтәнәч белән кайтабыз. Яки бер бәлеш төбеме, гөбәдияме, өчпочмак беләнме. Кайткач, ире сорый, Ну, ничек мәҗлес? Чәй эчә-эчә теге бәлеш төбе белән. Хатыны әйтә, Эй, шундый мәҗлес буламыни инде? Шундый ифтар буламыни инде? Эй, ирем, менә Үзе авыллаштыра, күрше Фатыйма апа, чәй эчергә шикәре дә юк иде. Менә шушындый булды инде ифтар, ди. Шул ук мәҗлестән соң икенче кеше кайта. Икенче гаилә, шул ук бер мәҗлестә. Шулай ук күчтәнәчен алып кайта, иренә чәй эчерә куя, ире сорый, ну, ничек үтте хатын, иптәшем? Ага, мәҗлес. Бик матур үтте, ди. Башта ди өч төрле салат ашатты, ди Фатыйма апа, ди. Анан соң тукмачлы аш ашатты, ит белән бәрәңге, анан соң итле бәлеш, анан соң күбәйде. Һәм иң азакта тәмле иттереп балалар белән чәй эчтек дип әйтә. Бер мәҗлес, бер өстәл. Берсе шушы байлыкта бер кимчелекне күреп кайта. Ә берсе шушына инде Аллаһка хәмдүлилләһ булган байлыкны, матурлыкны күреп кайта. Шуңа туганнарыбыз Әйе, шуңа да менә бер безнең барыбызда теләк бар. Безнең ирнең, балаларның, хатынның, туганның, дустның, күршенең, әтинең, әнинең барыбызда теләкләре бар. Шушы теләкләрне дә без туганнарыбыз маңгай күзе белән күрмәскә мөмкинбез. Ә зирәклек күңел күзен уятсак, шушы Нур сүрәсендәге аятны без аңласак, бәлкем күрә алырбыз. Галимнәребез әйтә, сезнең бер сорауга, безнең бер догага Аллаһ Тәгалә мең җавап бирә. Без нәрсә сорыйбыз? Яки үземә, яки балага. Исән сау гына егыны бирсен. Исән сау гына институтка керсен. Яки инде хезмәттән менә шушы кырларда исән сау кайтсын дип, Аллаһ Тәгалә безнең бер сорауга мең җавап бирә. Аны без ишетә алабызмы? Күрә алабызмы? Сизә алабызмы? Анда кирәк зирәклек. Маңгай күзе генә түгел, баш була гына түгел, күңел, бу теге ит кенә, йөрәк кенә түгел, зирәклек. Шуның турында бер ир кеше намазлы, диндарлы, иманлы Аллаһ Тәгаләдән сорый, сорый, сорый, өч әйбер сорый. Яхшы хезмәт хакы булган эш. Я Раббым, миңа Бик зур зарплаталы эш бирә әле дип инде. Икенчедән сорый инде, яхшы, мине тыңлай торган, хөрмәт итә торган, диндар булган хатын-кыз, тәртипле, әдәпле, әхлаклы. Һәм өченчедән инде ул сорый, минем даным яхшы яктан таралсын иде. Чтоб я хочу быть известным. Менә телевидениегәме, радиогамы, нәрсәме, китапмы дип инде. Хәм чыгып китә көндәлек. Бу бара инде резюме белән тагын бер эшкә кереп карарга. Теге эшкә бара, офиска гына килеп җитә. Хәм инде монда бер ике кешенең кәефе китә дә әйтә, улым булыш әле дия. Бу карап тора да бу абзыйга. Ә, Бездә бездә бит ни ике бер бар. Берсе акыл, берсе күңел. Әйе. Моның инде күңеле әйтә, булыш дия. Аклай итә, эшсез каласың. Итә, кул сытыя кереп китә. Бара, режимына карыйлар. Сез безгә туры килмисең, чыгып китә бу. Ярар. Күңелсез кейсез кайтып бара. Көн саен йөри бер урамнан. Ну, бамон дип әйтә инде Казанда булганда. Көн саен шулай дип йөри инде, эшсезләп инде. Һәм монда инде чәй эчергә, безнеңчә әйткәндә инде кофечка туктый. Кофе ала, көн саен бер җирдән инде. Кофе сатучы кыз монда сөйләшеп китә. Көн саен күргәч инде. Сез монда көн саен йөрисез, мин сезгә карап торам. Ичмәйсез, тартмайсыз, матур сөйләшәсез. Һәм бу күңеле белән яхшы, теге яхшы моның хисе. Акылы кушыла да әйтә. Что-то бу кызы күп сөйләшә әле. Хәбу миннән, наверное, ярдәм сорый башлар. Мин вакыты юк. Кофены бир дә киттем, кайтып китә. Кайтып китә, подъезд кырына килә, подъезд кырында утыра инде, көн саен моны күргән инде күршесе әйтә, улым утыра әле, сөйләшеп алыйк әле ди. Әйтә, кая утырып торырга, дөнья кура кирәк. Әйе. Өенә кереп китә. Өенә кереп китә, үпкәле, бөтен дөньяга үпкәле инде. Ятып йоклый, төшендә инде үпкәләгән рәвештә инде тавыш белән сөйләшә. риваятьтә килә, хәм әйтә, Менә Раббым, көн саен синнән бер өч кенә әйбер сорыйм, күп тә сорамыйм, син миңа бер нәрсә бирмисең, нәрсә шулай соң дигәч, тавыш ишетелә, Зирәклегеңне уят. Моңа күзен түгел, күңел күзең белән күрергә иде. Бу эшкә барганда Бу оешманың хуҗасы сау-сәламәт кешегә Аллаһ Тәгалә бераз гына сәламәтлеген алды, мөмкинчелек бирде. Аның сәламәтлеге китеп, син йөрәгеңне зирәклеген кушып, хәлен белеп, бер су бирсәң яки инде эш урынлап керсәң, һәм ул вакытта сез сөйләшеп китәргә тиеш идегез. Һәм ул, синең эшкә килгәнен белеп, һәм син зур йөрәкле кеше икәнен аңлап, иң яхшы сине урынга куярга тиеш иде иде. Ләкин син нәрсәне тыңламадың? Йөрән тыңламадың, нәрсә куштың? Акылыңны куштың. Бездә бар шундый бер әйтем, китапта бар бугай да, горе от ума. Без шундый заманага җиттек, слишком умничать стали. Ой, акыллыбыз барыбыз да. Акыл. Ә Аллаһта нәрсәгә карыйм ди сезнең кыямәттә? Калебкә, йөрәккә. Шуның өстендә эшләргә кирәк икән. Ә инде теге кыз көн саен күргәч, ди, ул күптән, ди, хыяллана иде. Бик әдәпле кыз, әти-әнисенә авырлык китермәсен өчен, студент булса да эшкә чыкты, шушында чәй, кофе сатып утыра, үзе студент, иртән укый, кич кенә эшли, әти-әнисенә авылда авырлык китермәсен өчен, эчмәгән, тартмаган саф кыз, сине күреп торып, син эндәшмәгәч, кыюлык алып, сөйләшеп китте, ләкин син өйрәңне танамадың, без танаса кушабыз, кушабыз акыл. Ой, бу миннән хәзер күп сөйләшә башлады, ярдәм сорар инде. Без бит шуның хәтлек акыллы, ярдәм итергә дә без яратмый башладык. Яки үзебез дә берсенә ярдәм иткәч, рәхмәтне көтәбез. Ә рәхмәт килмәсә, туган булсынмы, ул күршем булсынмы, дус булсынмы, үпкәли башлыйбыз. Мәч кәйлебез моннан маз укыма ут. Ә кая йөрәк? Һәм өченчедән, бу бит дия иң танылган язучы дия. Ишек төбендә, капка төбендә, патет төбендә. Сиңа сокланып карап ул китап язды дия. Менә шундый кешеләр дә бар. Бүгенге заманада, 21 гасырда, начарлык заманасында эчмәгән, тартмаган, әдәпле, әхлакле, чиста бер җигет бар дип китап язды дия. Монда сине чакырып утыртты, исем, фамилияне гына язып куярга, китап чыгарылу алдыннан. Син шушында ике минут вакытны бирсәң, ул язып куер да әле, китап чыгарыр да, синең даның таралыр иде бөтен дөньяга, ди. Син шуңа да ике минут тапмаган, дип, төшендә җавап кайтара. Шуңа да инде, мөхтәрәм туганнарыбыз, Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәндә Нур сүрәсендә бик матур сүрә, нур, менә нурлы дигән сүз инде. Насыйп булсын безгә дә нурлы булып яшәргә. Әйтә, Әзрәк кенә маңгайт күзен түгел, зирәкләп күңел, йөрәк күзен дә инде күрергә өйрәнегез, дие. Аллаһтан насыйп итсен сезгә дә, безгә дә шушы зирәк күңелләр белән күрергә. Һәм менә бу риваятьтән нәрсә аңлашыла? Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәбез кешегә ярдәм итеп кенә. Әгәр дә ничектер Аллаһ ризалыгын без өмет ясыйбыз килсә, сез көтмәгез, менә мин намаз укыйм да, хәзер ишек шакып Аллаһ Тәгалә килеп керә дә, ой, бәндәм, молодец, менә сиңа диплом, Анда менә сиңа бишле, әнә сиңа зачетка, менә сиңа сертификат җәнәткә дип бирмәячәк. Без Аллаһ Тәгалә кеше аркылы безнең белән инде сөйләшә. Шуңа да бик э, элекке изгеләрнең шушындый безгә бит инде тарихта язып калдырганнар аларның тормышларын, аларда ничек яшәгәннәр, бөтенесенә ярдәм иткәннәр һәм бер рәхмәт өмет итмәгәннәр. Чөнки иманлы кешене сәбән аялабыз, без нәрсә генә эшләсәк тә беләбез, Аллаһ Тәгалә күреп тора, ишетеп тора, белеп тора, фәрештәләр язып тора, бер изгелек тә югалмый. Әгәр дә без рәхмәткә рәхмәт өмет итсәк, бу инде бу бик яхшы инде. Ләкин тагын да зуррак, Аллаһка якынрак без менә изгелекне эшлә дә суга ыргыт дигән әле әйтә бит. Изгелекне эш рәхмәт әйтсәләр бик яхшы. Ләкин безгә кара кирәк, рәхмәт әйткәч күңел күтәреләме? яки рәхмәт әйтмәгәч күңел төшеп китәме шуңа карар кирәк безнең була тиешендә насыйп булса иншаллаһ тип тигез чөнки барысы да инде аллаһ тәгалә күреп тора шуңа да шушы бүгенгесе сезнең сәфәрләрегездә балкыртлары булыгыз балкыртлары булыйк дип әйтәбез инде яхшылыкны күрик бер беребезгә юл бирик бу сезнең изге сәфәр теге хаҗ сәфәре дә изге шикелле бу да изге сәфәр чөнки юлда барыбер кеше күренә юлда автобуста көткәндә тәхәлләтә чиратка киенгәндә, чишенгәндә, юл биргәндә, әйе, әйткәнебезчә, шуңа да безнең мәчеткә чыкканда инде шикәр дә бирмәдегез, дип әйтә күрмәгез. Әйе. Аллаһ та рәхмәтләре булсын, буш кул белән килмәгән өчен, күчтән чәбән килгән өчен, шуңа да Аллаһ та сезгә инде зирәклек үзегезгә, хәләл җефетләрегезгә, балаларыгызга, якыннарыгызга бирсен дип бер дога кылабыз. Иләһи амин.